So there are a number of cancers that we treat and diagnose as you can see in this slide because tataura kuti muviri wemunhu unoumbwa nemacells saka macells ese emuviri anogona kupanduka achizoita macancer cells kusanganisira on our to our left of the screen

Ma cells tati ma building blocks ndo ma bricks ari mumunhu. Saka normally munhu wese ma cells ake ano divider zviri normal zvichiramba zvakanaka. But kana paitika cancer munhu anenge ane ma cancer ayaya a exposer kune zvinokonzera cancer. Zvetichazotaura pamberi apo. Munhu iyeye kana aita ma cancer cells ake macells apanduka akatosiyana nemanormal cells mapanduki o marebels emacells saka these cells zvinoitika kwaari ndezvekuti anoramba achidivhaidha zvisina control zvisina eh, kurongeka saka we end up with a clump of cells because aringodivhaidha hazvina control haamiri munhu anopedzisira ane zibundu nenyaya yekuti macells waya ari kungodividha macells ekensa aya akaoma pakuti haafi nhando inhini chaidzo anorarama kusvika kusingaperi saka aizoreza kuti paanenge achidividha paya paya kureva kuti ari kuzvarana achizvarana kudaro ari kuzvara mamwe macells asingafi You can imagine panyika pano kuti dai taa tisingafi tese tichingoramba tichingozvarana kuti tingadai nyika yakadini inozarisa saka ndo zvinoitika pakensa macells iwayo paanodivida asingafi panoramba pachiita chigrowth chihombe hombe macells iwayo zvekare ane ukasha ane simba rekudya nyama dziri mudhuze achiextenda into masurrounding organs kana kuti matissues yetinoti invasion ndo characteristic yemacancer cells macancer cells zvekare ane capability yekuti anogona ku kuramba achingorarama achiwedzera mablood vessels saka munoona kuti tsinga dzinowanda paarea yachona ine maabnormal cancer cells As a result munoona kuti pane vanhu vakati wandei vane cancer vanouya vachiti ndiri kubleeda ndiri kubleeda zvakafanana nekucancer yekumadzimai kucervical cancer o vane cancer dzinoonekera kunze maskin cancer aya even mukati memudumbu munonzwa munhu zvichinzi ngaawedzere ropa ropa rishoma inhau yekuti macancer cells ane capacity yekufoma tsinga dzinyowani asi tsinga idzi dzinenge dzisiri tsinga dziri normal itsinga dziri fragile dziri weak dzinobleeda easily saka ndo zvinozokonzera bleeding iyoyo asi kufomwa kwetsinga idzodzo zvinobatsirawo kensa yacho kuti inokura nekuti inenge yakufidwa netsinga ichipiwa oxygen ichipiwa chikafu ichikura saka ndo zvinoita kensa kensa zvekare ine capability yekufamba kuenda kure tambotaura kuti macells aya anogona kudya chinoinvader surrounding tissues handiti ka sekuti kana cancer iri, iri kucervix inogona kuda mukati yoenda kumatumbu kurectum kuya kunofamba netsvina kunopedzisira kubuda netsvina kana kuenda kubladder kunofamba newet its local invasion iyo inenge yaitika asi pane inonzi distant invasion inoitika yekuti cancer can actually spread kusvika kure cancer inogona kutangira pakaguni chaipo kadiki diki asi yozopedzisira yaamumapapu kana kuti yaamubrain kana kuti yaakuliva ndo zvinoita cancer kana kumabhonzo saka cancer chirwere chekuti Chine hukasha number one, chine macells apanduka anoramba achimultiplier, macells asingafi, macells anofoma manew blood vessels and chirwere chekuti chinoenda kure chinoextenda kusvika kure. As a result, it's a condition which can lead to death if it is not detected early, if it is not treated early, ikangosiiwa ichienderera inogona kuuraya kensa ndosaka tiri pano nhasi kuti timbotaura nezvekensa tinyatsonzwisisa kuti chirwere ichi chimbori chirwere rudzii tiedze kuchifaita
mubvunzo watinobvunzwa nevanhu vakawanda vanenge vapresenta kucenter uh, kwedu vanenge vane cancer vanenge vane confirmed cancer ndezvekuti cancer yakonzerwa nei what are the causes of cancer this is uh, one of the most important questions that we need to address because tikanzwisisa macauses ecancer tinogona kudzivirira matypes ecancer akawanda nekuti macauses ecancer kune mamwe ari modifiable nemamwe ari non modifiable As you can see on this uh, chart, uh, it's a pie chart iri kuratidza macompartments akawanda and one of the biggest uh, causes of uh, uh, cancer is tobacco smoking. Tobacco smoking nemachemicals akawanda kuti vese vanoputa fodya kana kushandisa tobacco nenzira dzakasiyana-siyana vari at risk kudevelopa macancers akawanda akasiyana-siyana anosanganisira lung cancer macancers eaerodigestive system anosanganisira cancer of the lip cancer of the oral cavity uh, cancer of the oropharynx uh, cancer of the um, esophagus nemamwe macancer akawanda anowedzera kune vanhu vanoputa fodya so it is the singest, single biggest risk factor yecancer ye and smoking cessation intervention inokurudzirwa even kune munhu anenge achikuta fodya kuregedza kukuta fodya kunoderedza mukana wekudevelopa cancer nezvimwe zvirwere zvemapapu atinoti machronic lung conditions kunozoitawo eh, significant um, cause yediet zvatinodya ah, kune madiets emaprocessed foods ane mapreservatives akawanda zvinhu zvinenge zviri smoked zvinenge zvine macarcinogens anokonzera cancer saka marecommendations anenge achiitwa padiet what people should eat zvinosanganisira mafoods ah, mafruits mavegetables zvinhu zvine fiber yakawanda zvinhu zvine maantioxidants zvinobatsira kuclear matoxins anenge ari mumuviri anogona kuzokonzeresa cancer Uh, and then pane a very important cause yatinoona yemacancers uh, yemainfections kune mainfections akawanda atinoziva anokonzera cancer and most of these are viral infections tataura kuti muzimbabwe the commonest cancer yatinoona icancer yemadzimai inonzi cervical cancer and uh, the, the, the implicated cause yecervical cancer ivirus inonzi human papillomavirus saka kunzwisisa that science yekuti pane that viral etiology yecancer zvinobva zvaunza mainterventions akasiyana siyana mamwe ari kuitwa neministry of health and child care anosanganisira vaccination yevasikana vari kuchikoro of school going age between the ages of 10 and 13 vanowana mahpv vaccines before vava exposed to, ma, to this virus inokonzera cervical cancer So that's an important intervention yekunzwisisa kuti we know kuti mainfections anokonzera cancer and we know mainterventions atinogona kuimplementa to reduce these cancers pane mamwe mainfections zvakare anosanganisira vana hepatitis infection it's a viral infection inokonzera liver cancer um, there is also hiv which is a, uh, an immunosuppressive infection inoincreasa risk yemakensa akasiyana siyana anosanganisira imwe kensa inonzi kaposi sakoma wehiv is a risk factor panozoitawo mamwe marisk factors ari nonmodifiable and ataura like gender kuti being a woman predisposes one to develop mamwe macancers akaita sebreast cancer breast cancer icancer inoitika zvakare muvarume but it is more commonly diagnosed in women Koita mamwe marisk factors ane chekuita nebasa rinenge richiita munhu uh, atinoti maoccupational risk factors uh, there are people vanoshanda mabasa ekuti they are exposed kune maharmful chemicals kusanganisira vanhu vanenge vachishanda kumaasbestus mines macoal mines uh, vanoshandisa gold uh, magold paners when they process the gold vachishandisa Uh, mercury as a, as a chemical so exposure to some of these chemicals yevanhu vanenge vasiri kushandisa personal protective equipment zvinopredisposa kudevelopa makensa akawanda kozoita zvinhu sekunwa doro zvakanyanyisa uh, uh, air pollution some medicines nemafood preservatives ndo mamwe emacauses ecancer but unfortunately kana munhu anenge adiagnoswa necancer anenge auya ari yecancer patient it is not always possible kuti tizive kuti the cancer yaanayo inenge yakonzerwa nei but what we do know are the risk factors ecancer and kana tichinzwisisa marisk factors ecancer zvinotibatsira zvakare kuti tigone kuimplementa mameasures anoita kuti tigone kucontrola cancer nekuredusa mukana kuti vanhu vaite chirwere chekensa Thank you very much Dr. Makova nekutitsanangurira macauses ecancer. Saka iko zvino we just want to get into kuti inombodevelopa sei cancer iyi. Tataura kuti macells emuviri, mabuilding blocks emunhu anenge aita abnormal saka kutanga kwazvo takatarisa pekutanga apa tikatarisa diagram redu riri kubva kuno kwendiri richienda kuright side kwetiri kutangira uku tiri kuona kuti kune macells mabuilding blocks emunhu handiti ka etati anonzi macells akacheneruka aya akaita kunge yellow ndo manormal cells then iri iri riri pakatiri rakatsvukuruka ndiro cancer cell raexposwa ra kune macauses abva mukutaurwa nachiremba aya yekuti kuputa kumwa doro mapesticides mainfection and so on cell kana raexposwa to those causes dzecancer rinoita abnormal seiro ratsvukuruka handiti kakureva kuti kumajinzi kwacho kudna kuya kwetamboreva kunenge kwava abnormal as a result cell iroro iri rapanduka rakudivhaidha zvisina control zvetambotaura paye pekutanga harichafi zvetambotaura pekutanga saka makatarisa mazuva achifamba you see kuti manormal cells anongoramba ari one layer achiwanda handiti asi aya apanduka aya asingafi ave chiclamp pechitu apa pane chibhora chakaita red icho macancer cells iwaya haasi kufa ka ndosaka akura kudaro tichiramba tichienda kuright side kwedu tinoona kuti chiri kuramba chichikura chibhora chiya ende chawedzera futi chakura chibhora chiya chiya now chaane zvinhu zvakaita blue pechiri mablood vessels iwa yaafoma zvetamboreva zviya kuti macells aya haafi anoramba achidivhaidha kureva kuti tinoramba chiita zibundu bva tataura zvekare kuti panofoma maabnormal blood vessels pamacancer cells ndiwo ayaye tiri kuona apa cancer iyoyo zvadaro inenge yaane capacity yekuinvader maorgans ari munext door mukatarisa picture yekupedzisira iyo munoona kuti zvona macells edu akudzika kuzasi akuenda kuvavakidzani vayo akuspreada as a result anozopinda futi mumablood vessels pasi apa pane tsinga yatiri kuona chipaipi chiri pasi itsinga iyo macancer cells apinda imomo kana apinda imomo zvareva kuti kensa yedu yapinda muropa saka yaakuchikwanisa kufamba kuenda paisina kutangira kuenda kure yaakuenda kubrain yaakuenda kuliver yaakuenda kumalungs yaakuenda kumabhonzo nenhau yekuti kensa yedu yapararira ya saka zvakakosha kuti isusu sevanhu tipote tichitariswa nekuti muri kuona kuti kensa ine stage hanti mazviona peinotangira nekweiri kugumira ine mastage kureva kuti kana kensa ikabatwa ichiri eli handiti katomboti yabatwa iri apo pachibundu apo inogona kubvisika handiti ka inogona kurapika kana iri kensa iye inobviswa nesejari munhu anogona kuitwa operation bundu robviswa watopora asi kana kensa yazosvika manje kuropa uko kensa iya yapa advanced stage yetinoti stage 4 kensa iyi haichagoni kuti iitwe operation dzimwe dzenguva kazhinji kacho yangova yekuti maakupiwawo mimwe mishonga uye kurarama kwacho kunotosiyana munhu auya eli nekensa yake iri eli stage nemunhu azouya nekensa yaaadvanced stage zvakatosiyana quality of life zvakatosiyana even mararamiro achona so tinokurudzira kuti tinzwisise kuti cancer inoitika stage by stage haingokarikani yangoti boom yakura in one day saka we can always prevent it tinotenda neelaborate uh, explanation yadr j yekutsanangura the process of how uh, cancer forms and kuti iyoyo process inotora makore akawanda so there are always so many opportunities a cancer screening before munhu azoita advanced stage cancer now zvinenge zvakakosha kuti tizive mastatistics ecancer muno muzimbabwe from our zimbabwe national cancer registry kuratidza kuti which ones are the common cancers atinoita mapriority cancers izvi ndo zvinotibatsira kuti tidetermine manational programs ekuti how best we can uh, intervene the commonest cancer yamuri kuona or pabox riri to the right icervical cancer ine that purple um, box iri kuaccounta for about 21 percent of cancers its the commonest cancer yatinowana kumadzimai and icancer iri preventable we have so many programs ecervical cancer

iri panumber 3 kensa iri panumber 4 inonzi nhl kana kuti non-hodgkins lymphoma ikensa inobata malymph nodes kana kuti mwandabvu ihave seen kuti paprogram pedu pana hematologist vachazotiudza pamusoro pemablood cancer nemalymphoma iwayo then there is uh, esophagus Cancer kana kuti kensa yegurokuro the pipe yatinoshandisa kumedza chikafu uh, iri panumber 5 muzimbabwe we also have kaposi sarcoma which is an hiv defining cancer uh, we have noted kuti over the years nekuda kwesuccess yemaprograms emuzimbabwe anosanganisira ehiv control kaposi sarcoma yaimbenge iri number 1 in the early 2000s

kozotevera stomach cancer iri panumber 8 and liver cancer yatataura kuti ine risk factor yehepatitis infection this is a cancer that can also be prevented by uh, vaccination especially against hepatitis b uh, and cutting mamwe marisk factors akaita sealcohol kozoita mamwe macancers asina kutaurwa atinoona anosanganisira skin cancers nemamwe mahead and neck cancers akasiyana siyana anosanganisira the elarynx nasopharynx nemamwe yakadaro but in general these are the statistics of macommon cancers muzimbabwe
why should we be worried nenyaya yecancer iyi sei tiri kuita a lot of noise about cancer tiri kunyatsoona kuti from this graph Eh, tikakompea 2008 rinova bha redu riri kuleft side ne2018 kana takatarisa magirafu edu ane makala maviri green neyellow handiti saka pakaita green pari kusymboliza or pari kurepresenta or kumiririra manumber of new cases muna 2008 manew cases edu akanga ari around kuma 14 million and then 2018 takaona kuti there is a huge increase macases edu are almost close to 20 million pagore apa kureva kuti cancer iri kuramba ichiwedzera mastatistics ecancer saka it's something we should really worry about it's something we should focus on as zimbabweans As Ministry of Health yakatikoshera kuti tifocuse on cancer kunyanyanyanya on prevention ndosaka tiri worried about cancer and then tikada kutarisa the pati iyo yakazoita orange tinoona kuti madhets achona futi zvakare awedzera kubva 2008 kusvika 2018 pane gap re10 years asi tiri kuona kuti it has almost doubled manumber of deaths ari kukonzereswa necancer so that's why we're making a lot of noise about it we don't want people to die of cancer because cancer is preventable cancer is curable but zvinoda kuti tive vigilant tive neinformation tizive sevanhu toitawo vigilant concerning our own health tichisika kubatsirwa nemachiremba nemaneses
tichienderera mberi nemastatistics tikatarisa burden of disease musubsaharan africa subsaharan africa ndo matinowanawo zimbabwe ende pane nyika dzine ma uh, characteristics akafanana nenyika yedu yemuzimbabwe tikatarisa muna 2012 uh, ah, we see kuti there were 626000 uh, ah, new cases

Uh, and it is actually important it's a call to action kuti mainterventions atanga tichitaura ecancer prevention nemaprograms akasiyana siyana ave strengthened especially musubsaharan africa munobva madeaths akawanda ecancer vanhu vakawanda vane cancer vanofa munyika dzinenge dzine maresources mashoma and that subsaharan africa including zimbabwe that is one of our greatest challenge nyaya yemaresource
so takatarisa muno muzimbabwe munyika yedu yechizvarirwa iyi tinoona kuti zvona according to 2019 statistics population yedu yange iri kuma 14.6 million asi kensa yedu yakakura iri kuma 17465 madhets edu ekensa zvekare akakura ari kuma 12217 kureva kuti you know there is a small margin between macancer cases nemadeaths kuratidza kuti mo, most of our cancer cases ari kuuya ari very advanced osvika mukuzouraya vanhu so zvinhu zviri kutishungurudza kuti dai taedza number one kureducer the number of to, total cancer cases cases muno muzimbabwe toredusa futi madeaths pane vaye vanenge vabatwa necancer yacho our aim is to try and reduce macancer deaths kuti vanhu vararame nyika yedu isimukire
this is a slide iri kufollowa the slide that dr jehche was talking about cancer mortality we talked about uh, the common cancers

chiri kumbokonzera high mortality or madeaths akawanda muzimbabwe chii tinoona kuti tine zvinhu zviviri kunyanya vanhu vari kunonoka kuwana diagnosis yecancer chechipiri ndechekuti vanhu vane limited access to treatment vamwe vanenge vasingakwanisi kuafoda so havazouyi nguva ichiripo for treatment asi takatarisa late diagnosis kuti tigone kurapa vanhu early chimwe chiri kukonzera kuti tive nelate diagnosis inyaya yestigma yekuti cancer pamwe inonyadzisa inovanziwa vanhu havadi kubuda pachina nezvayo nekuti dzimwe nguva pamwe inenge iri panhengo dziri private saka munhu kuti abude pachena kuti ndine dambudziko it can be a very difficult problem especially neculture yedu saka tinongokurudzira vanhu kuti aiwa hazvina basa peyamukira peyanyukira chero pari pamaprivate places enda unoonekwa as early as possible uitwe diagnosis early and then chimwe chiri kukonzera kuti vanhu vanonoke kubatwa necancer inyaya yekuti pachezvedu hatitozivi kuti masymptoms ecancer chii hatizivi sometimes tinongofunga kuti ha zvinopera zvinopera uchirera chirwere uchingomwa chero mahome remedies usinganoonekwe nemachiremba sometimes uchimwa mamowa anogona kunzi maherbs pamwe uri kungoudzwawo nemunhu asina ruzivo nemaherbs acho chirwere chinononoka kubatwa Chimwe chinonetsa amongst us inyaya yekuti isusu pachezvedu tine yatinoti poor health seeking behavior hatidi kuenda kumachiremba tinoda kungogara tiri kudzimba vana dhokta vaya vepasi pemuti ndove tinenge tichida saka tinokurudzira kuti at least pagore munhu chero usingarwari chimbonoonekwawo nachiremba wombonovhenekwa kuona kuti zvinhu zvichiri right here saka ndo maproblems etinosangana nawo ari kuita kuti diagnosis yedu yecancer iyi inonoke kuitika mupopulation yedu yemuno muzimbabwe
um, after all has been said and done vanhu vanobvunza kuti saka cancer inorapika here

chirwere chichiri early stage zvinotibatsira kuti vanhu vawane maoutcomes ecancer akanaka pane matreatment options akasiyana siyana anosanganisira treatment inonzi surgery kana kurapa tichishandisa maoperation depending kuti cancer yacho inenge iri papi kana iri breast cancer munhu anoitwa operation inonzi mastectomy kana iri indicated uh, for early stage breast cancer kana iri cervical cancer cancer yemuromo wechibereko munhu anogona kuitwa operation yekubvisa chibereko inonzi hysterectomy usually for stage 1 disease ndo mamwe matreatments anoshanda kune vanhu vanenge vakurumidza kuuya but dzimwe nguva munhu anenge auya achida kubviswa chibereko oudzwa nachiremba vake kuti hazvichabviri kuti chibereko chibviswe chirwere chinenge chakura chava locally advanced panenge pane mamwe matreatments anenge ava kushanda anosanganisira treatment inonzi radiotherapy radiotherapy itreatment yatinopa kudepartment kwedu inoshandisa max-ray it's one of the most poorly understood treatments in the population both among other healthcare workers and in the general population saka itreatment unfortunately iri very stigmatized nekuti vanhu vanofunga kuti radiotherapy inopisa That is a very uh, untrue myth. Radiotherapy itreatment inoshandiswa ma high energy x-rays anenge achishandiswa kurapa cancer. Ma x-rays aya anenge achidirectwa pacho pa area panenge pane cancer. Radiotherapy cannot be perceived by the human senses. It's a painless treatment. Hatiioni nemaziso, haibatiki, you cannot perceive it nema human senses. Radiotherapy can be used alone or it can be used in combination nechemotherapy yatinenge taakuti concurrent chemo radiation inova iyo the standard of care for vanhu vanenge vane locally advanced cervical cancer itreatment yatinenge tichipa vanhu with curative intent vanhu vanangauya ane stage 2b uh, ah, kana 2 3B disease anogona kuwana chemo radiotherapy achitozosara asina evidence yecancer munhu akotozorarama more than 5 years ari mupenyu after matreatments tinopa zvakare chemotherapy inova nzira yekurapa cancer yekushandisa mushonga mushonga yacho anogona kunge ari madrip uh, inopiwa seintravenous treatment inogona kunge ari mapiritsi zvakare chemotherapy hakusi kupisa kurapa cancer tichishandisa mushonga pane macancers akawanda ari very chemosensitive anodaira chemotherapy zvakanyanya anotorapika achipera tichishandisa chemotherapy chete kusanganisira maleukemia nemalimfoma matreatments ecancer ari very effective but uh, tine challenge yekuti tinenge chida kudemystifya matreatments aya kuti vanhu vasatya ndoda kuti ndidzokorodze kuti hapana treatment yekurapa cancer yekupisa that is a stigma inenge ichitaurwa nevanhu inoita kuti vanhu vatye kuuya kuchipatara vozopedzisira vaita advanced stage disease yanga ichitsanangurwa nadr j vachiita mapoor outcomes kwaane mamwe manewer treatments anonzi matargeted therapies anenge achitargeta macertain parts of the cell cycle im sure maona dr jeacheya vapresenter on the cell tikakuradzai macomponents acho nemaprocesses anenge achiitika ecancer including mahallmarks saka matargeted therapies acho anenge achitargeta angava mareceptors kana mapoints emaprocesses anenge achiitika ecancer achiunza maoutcomes akanaka so these are the cancer options arimo ese anowanikwa muzimbabwe but some of them anongowanikwa kuprivate sector chete ende mamwe akaita sematargeted therapies anenge ane mitengo yakati kwirirei So in summary, these are the cancer treatments. Dr. J?
Thank you very much, uh, Dr. Makova. Uh, we've come to the end of the presentation. Uh, tinokutendai mose nekuteerera nekukoshesa cancer nekuda kunzwisisa a lot about cancer iko zvino taakupa mukana to the floor vane mibvunzo or vane macontributions vane zvavari kuda kutaura feel free let's discuss
doctor we have come late maybe you can just break down two three things zvamangotaura kuti sipo so that
okay thank you very much maybe rega tingoita maslide vangoona Okay, basically in summary tadefina kuti what is cancer and the cancer tadefina kuti munhu nemunhu ane anonzi macells akafanana ne tikada kulikena munhu to a building a building is made up of bricks handiti in the same manner munhu is made up of cells ndo mabuilding blocks emunhu saka when something happens to the cell handiti ka if it is exposed to certain agents which we call carcinogens or mamutagens zvinogona kukonzera kuti cell redu rinochinja handiti zvinoitika palevel yedna im sure makambonzwa zvedna madna test ehe madna inenge iri mucell saka dna kana yachinja it means kuti cell redu raabnormal harina kuzvarwa rakadaro as a result cell redu rinoramba richikura zvisina control harifi cell redu rinogona kutanga kudya masurrounding cells handitika sel redu iroro rinogona kuenda kunzvimbo dziri kure sekuti kensa inogona kutangira pachigunwe but inogona kupedzisira yaenda kumapapu yaenda kuliver yaenda kubrain kana kumabhonzo saka eventually it can lead to death so basically ndiyo definition yekensa yekuti munhu anenge aita macells apanduka handitika macells iwayo ane capacity yekuenda kure yekudya normal tissue yekukonzeresa death mm -hmm. so tazotaura futi concerning nyaya yekuti zvona zvinokonzeresa kensa zvacho nazvii pakataurwa nyaya yesmoking mukatarisa papaichata pa pane nyaya yesmoking pane nyaya yediet zvetinodya zvimwe zvinhu hazvisi very healthy zvinogona kukonzera kudevelopa certain cancers pane nyaya yemainfections kunyanya cancer dzekumadzimai cervical cancer iri related to infection inonzi human papilloma virus infection we also have other infections dzinogona kukonzera vana na hepatitis b c zvinogona kukonzera maliver cancer and so on then pakataurika nyaya yebasa occupation there's some vari exposed to machemicals vamwe vanoshanda muchemical industry like vana na benzine vanogona kupedzisira vane makensa or maasbestus minors zvichingodaro ehe gender whether you're male or female zvinokusubjecta to certain cancers kana uri murume unogona kupedzisira pamwe anoita prostate cancer kumadzimai macervical mabreast anowanda breast cancer asi kuvarume inowanikawo futi breast cancer so in a nutshell ndo some of the causes of

Feel free to ask. This is your chance. tese tanzwisisa here kana kuti tanga tichitaura zvisinganzwisisiki sometimes kunyararaka it means kuti hapana chanzwikwa e, it's either zvanzwikwa kana kuti hazvina kunzwikwa